אייגענע טייערע אידן, וואס איז פשט פון תפילה? וואס טוט מען ווען מען איז מתפלל? בעט מען די אייבערשטער די אייבערשטער זאל זיך טוישן? די אייבערשטער טוישט זיך דען? סאו לאמיר קודם פארשטיין וואס מיינט טוישן? און פארוואס טוישט מען? סאו לאמיר זאגן איך הער ס'איז דא א נייע רעסטוראנט, זאג איך פאר מיין חבר לאמיר גיין עסן אין נייע רעסטוראנט. בשעת איך גיי פון וועג טרעף איך א צווייטן, זאגט ער מיר, אה דו גייסט אהין צו יענע רעסטוראנט, זאג דיר מ'איז דארט געווען נעכטן, ס'איז נישט אינטערסאנט אפילו, דאונט איווען טריי, דאונט איווען באדער. סאו מאך איך אפ, אקעי מיר גייען ערגעץ אנדערש. יעצט פארוואס האב איך אפגעמאכט אז איך גיי ערגעץ אנדערש? ווייל כ'האב באקומען אינפארמאציע וואס איך האב נישט געוואוסט פארדעם. סאו דו ווילסט מיר זאגן אז ווען א מענטש דאווענט צום אייבערשטן, לאמיר זאגן אז איינער איז קראנק, דאווענסטו באשעפער הייל אים אויס, הייל מיך אויס, אז באשעפער דו ווייסט נישט אז יענער איז קראנק, יעצט לאמיר זיך וויסן דאס יענער איז קראנק, כ'מיין באשעפער ווייסט אלעס, סאו וואס טרייסטו צו טוישן דא, וואס טרייסטו זיך צו טון? אין מלאכי די נביא שטייט דארט קלאר די אייבערשטער זאגט כי אני לא אשניתי איך טויש מיר נישט, סאו וואס איז פשט פון תפילה און אז די אייבערשטער טוישט זיך נישט פארוואס איז מוז מען מתפלל איז תירוץ איז ווייל די ווארט מתפלל טייטש נישט אז מען בעט די אייבערשטער זאל זיך טוישן מען בעט אונז זאלן זיך טוישן צו זען וואס די אייבערשטער וויל פון אונז די ערשטע מאל וואס אונז טרעפן אין תורה די ווארט פאלל, וואס דאס איז התפלל, איז אפאר אותיות צוגעלייגט, אזוי גייט לשון קודש, מען לייגט צו אותיות פון פאר די ווארט אדער נאך די ווארט, ס'ווענדט זיך אויף וואס די ווארט איז. עס שטייט דארט ביי אין פרשת ויחי, ווען יוסף האט געברענגט זיינע צוויי קינדער, און געבעטן יעקב זאל זיי בענטשן, האט יעקב געזאגט ויאמר ישראל יוסף ראי' פניך לא פללתי. זעסט דארט קלאר אז ס'קען נישט זיין אז ס'מיינט עניטינג געטוישט. וואס ס'מיינט דארט איז אז יעקב האט געזאגט ראה פניך ולא פללתי, עס איז מיר נישט בייגעפאלן אין מיין טיפסטע חלום, אויף אזא וועג קען מען עס זאגן אין אידיש, נישט בייגעפאלן אין טיפסטע חלום, ווי טיף איך האב נאר איינגעטראכט האב איך נישט גע'חלומ'ט דיך גייט דיך קענען זעהן נאכאמאל און ווער רעדט נאך פון זעהן דיינע קינדער, ווייל די ווארט פללתי, פלל, וואס איז פאלל, טייטשט אריינגעטראכט, טיף אריינגעטראכט פון וועם ס'קומט אלעס, ווייל וואס אונז טוען ווען אונז דאווענען איז אונז זעען איין ווער איז דער וואס שיקט אלע ברכות אויפן וועלט, וואס קומט פון די אייבערשטער, איז מילא אונז טוישן אונזער דעת איינצוזען אז אלעס קומט פון די אייבערשטער, און דורך דעם וואס אונז זעען איין אז אלעס קומט פון די אייבערשטער ווערט מען א כלי ראוי למקבל, מען עפנט זיך אויף צום אייבערשטן, קען די ברכות אריינקומען אויף די ריכטיגע וועג, יעצט דאס בעל שם טוב האט געזאגט אז די גרעסטע קללה פאר א מענטש איז באקומען א ברכה אויף די נישט ריכטיגע וועג, סאו לאמיר זאגן א מענטש טרעפט זיך אין א זייער א פינסטערע פלאץ, ער קען נישט זען גארנישט, ער דארף אביסל לעכטיגקייט, ער הייבט אהן ארוםטאפן, אינמיטן טרעפט ער א הענטל פון א טיר, ער געט צו עפענען אויף און די זון שיינט אים אריין גלייך אין פנים אריין. דאס איז חס ושלום א קללה, באט ער האט געדארפט די ברכה, ער האט געדארפט האבן לעכטיגקייט. אבער די ברכה איז געקומען אויף נישט קיין ריכטיגע וועג, איז מילא ווערט עס א קללה. סאו די אייבישטער האלט ניין אריין שיקן ברכות אויפן וועלט, און אונז דארפן עס קומען נעמען אויף די ריכטיגע וועג. איז דורך דעם וואס מען איז מתפלל, וואס מען טראכט אריין פון ווי קומט אלעס, עפנט מען זיך אויף צום אייבישטן, און אזוי קען די ברכות אריינקומען אויף די ריכטיגע וועג. סאו די ווארט נתפלל איז נישט טייטש אז איך בעט די אייבערשטער זאל זיך טוישן, מען בעט זיך איך זאל מיך טוישן צו זען וואס די אייבערשטער וויל פון אונז און וואס די אייבערשטער וויל אונז געבן, און צו זען אז אלעס קומט פון די אייבערשטער. איך האף ענק אלע פארשטייען, האב א לעכטיגן טאג.